Rojekî tîtiyekî li ser riya fîlekî ji xwe re hêlînek çêkiribû. Lewra edetê tîtiya ev e ku tu caran mîna çivîka hêlîna xwe li ser guliyê dara çênakin. Tim û dayîm li ser rûyê erdê çêdikin. Fîl her roj tîn dibû û di ber hêlîna tîtiyê de diçû ser kaniyê û av vedixwar. Tîtiya Reben her roj hêkê xwe û çîçkê xwe di hêlînê de dihişt û ji tirsa fîl bi wasewasekî mezin ji hêlîna xwe derdiket. Piştî demekî fîl tîn dibe qesta çûna ser kaniyê dike. Dema tê hindava hêlîna tîtiyê hema piyê xwe datîne ser wan hêka Tava di binê piyê xwe de diperçiqîne û çêlîkê wî tava dikuje. Çawa ku tu qebehetek jê re tunebe, bi riya xwe ve diçe û li pişt xwe jî narêne. Dîtî dema vedigere hêlîna xwe, dibîne ku ne hêlîn maye, ne hêk mane û ne jî çîçkê wê sax mane. Ji kerba di dilê xwe de dibeece û diqehere. Zanibû dijbinê wê kê ye. Lewra ciyê dewsa piyê fîl mîna nexşa di erdê de kifş bû. Tîtî pir hêrs bû. Ad û eman da ku heta heyfa xwe ji fîl nestîne nasekine. Lê dizanibû dijminê wî mîna Îsraîlê xwedî hêz û qewet e. Pêncî û heft dewlet bibin yek, nikarin pişta wî bidin erdê. Tîtî fikirî û got madem neyarên min mezin e, divê ez pêşî alîkariyê bixwazim û şêwirê bikim, dema min keys anî ez ê heyfa xwe bistînim. Tê gotin mirovatî germ germ neyartî nerm nerm heta ti rêyekî serkeftinê bibînî. Tîtî ji bo mijarê baş fêm bike pêşî firiya hat ber serê fîl û jê re wiha got, We hey bêbav, ma ne ez û te bi sal û zemana cînarê hev bûn, te çima ev bêbextî bi min re kir? Yan te min di çavê xwe de zehf piçûk didît yan jî te xwe zehf mezin didît, loma te mala min xera kir û qet ne xema te bû. Fîl ku her du jî hene, hem min te çavê xwe de piçûk dît û hem jî min xwe mezin dît ku îro roj tu kes nikare li dijî min rabe. Here çi ji te tê bike, eva ez li vir im û tirsa min ji tiştekî tune ye. Dîtî got baş e, deka tu bisekine, madem tu wisa dibêjî, Xwedê ji min û ji te re mezin e. Rabû firiya çûba komekî ji teyra alîkarî ji wan xwest. Go gelî teyra fîl mala min xera kiriye. Ez ketime bextê we, werin alîkariya min bikin, da ku ez heyfa xwe jê hilînim. Teyra gotin heyra ev tişta tu dibêjî zêdeyî qeweta me ye. Bawer bike em nikarin alîkariya te bikin. Here alîkariyê ji hinek ajalê din bixwaze. Tîtî ji wan bêhîvî bû, çû bay gelek a jala û teyra lê tu kesî newêr bû xwe nêzîkî fîl bike. Di dawiyê de Tîtîyê fêm kir ku ji tirsa tu kes alîkariya wî nake. Hinekî melheze kir û ji xwe re got, Eger ne bi hîle û pîla be ez nagijim armanca xwe. Divê ez hîlekî baş çêbikim da ku ez heyfa xwe jî fîl bistînim. Paşiya paşî rabû çû ba hinek qijika derdê xwe ji wan re got û got ez tiştekî li gorî qeweta we ji we dixwazim. Werin hema bi niklê xwe çavê fîl kor bikin û pişt re herin ser karê xwe wî ji min re bihêlin. Qijika ev pêşniyarî qebûl kirin û rabûn bi hev re firiyan hatin ser serê fîl sekinîn. Û çavê wî dan ber nikila, yek li alê rastê, yek li alê çepê, nikilê xwe tûj di çavê wî de derbas kirin, heta ronayiya rojê li ber çavê wî tarîk kirin û devjê berdan. Fîl ji her du çava kor bû û bi wê êş û jana xedar di cihê xwe de ma. Ji xeynî riya kaniyê nikaribû bi tu deverî ve bimeşe. Ku ew rê jî hingî demên dirêj tê de çûbû hatibû bi hêsanî diçû ser avê. Tîtî pişt re rabû çû ba koma beqa û alîkarî ji wan xwest. Beq keniyan, gotin em li ku û fîlê qerase li ku, ka em ê çawa alîkariya te bikin? Tîtî got ez vê yekê ji we dixwazim. Werin li ser rêya fîl kaşekî bilind heye. Hema di binya wî kaşî de deng derxin bila dengê qurequra we here fîl bes e. Dema dengê we bibihîze, wê bêje qey golekî avê li wir heye wê bi alê dengê we vebê. Ha ew hatin ji diya wî re nexêr e. Wê ji serê kaş gundorî bibe û bikeve, ez ê jê xilas bibim. Beqa ev hîle di cî de dîtin û pêşniyariya TT'yê qebûl kirin. Hatin li binê kaşekî civiyan û li hêviya fîl sekinîn. Dema fîl tîm bû wekî hercar di riya xwe de meşiya ji bo here ser kaniyê dengê quraqura Beqa seh kir. Di dilê xwe de got ciyê ev deng jê were bê guman golekî avêl wir heye. Hema bi alê dengê wan ve gavê xwe avêt, Di gav avê din ya sisiya jê re nexêr bi wehema serdev û rûyê xwe ji serê kaşk qulipî heta bikeve erdê hestiyekî sax di laşê wî de neman. Dema li erdê rast bû ne his jê çêbû û ne jî deng jê derdket lewra mirî bû. Dîdî firiya hat ber serê wî û jê re wiha got, Godeka bêje xwediyê wê hêz û qewetan mezin. Te hewqas xwe qure dikir û te digot tu kes nikare min bide erdê, çima îro deng ji te dernayê? Tîtî bi vî awayî heyfa xwe ji fîl hiland. Vêca gelî birana, bila tu kes nebêje ez bihêz û qewet im û dikarim li her kesî zordestiyê bikim. Lewra çerxa felekê carna ji mirov re çep dizivire. Keştiya li ser behrê. Bi xwesteka deryadar soberiyê dike. Ew bi kur ve bixwaze dikare berê wê bide wir. Lê carna firtone radibe, serî ji deryadar distîne û badok li gor bayê dikewtê. Dibe ku hinek kes mîna tîtiyê hevdal û jar bin û dijbinê wan pir jêhatî bin. Ev nayê vê wateyê ku bila dev ji doza xwe berde. Her tişt bi şêwirê û bi fikr û melhezeyên cuda çareser dibin. Carna nêrînekî hêsan dibe sedema serkeftinê. Şîreta min li we ev e, dema hûn li dijî dijminê xwe bikevin astengiyekî mezin, tu car bêhîvî nebin. Nîvê qeweta dest û milê xwe bidin aliyê hiş û mejiyê xwe. Ez bawer im we ji min fêm kir de bimînin di xweşiyê de.